Kan video min thirsaktute in zavain chibai u le, Lengpui ram hralh chungchang thutawp awm hlei thei lo va, Zonet lama an kawmna te pawh kan han react a, tawkphar na tur video te siam ka tum mek laiin beisei lo lam deuhah news kan hre ta a, ta a. Zalen News ah hei minute li chauh a la kal a, Indian Air Force hnena ram hralhna ah Chief Minister in man tang a ei ve niin Congress Vice President in a hria a rawn ti a. Thu chiang a nih hmel a nge maw tih kha rilru ah chuan a awm a lo ni ta, ni se la chuanin kan Zoram politics hi a sawi nghing dawr dawn tih kha a chiang reng reng a kan chhiar ang. Zalen February ni sawm pathum sang hnih sawmhnih leh paruk vawiin. Mizoram Pradesh Congress Committee chuan vawiin khan political session-ah mi thar voter sawmhnih pahnih lawm luhna an nei a. MPCC President Lalthan Zara chuan lawm thu a sawi a, Congress Party a awm chu lawmna tur a ni a, chanchin tha hril dotute thlawptu party mnf leh zpm te zpm te ang ni lo pawh lawmna tur a nih thu a sawi. Thusawi tudang, Thusawi tudang MPCC Vice President John Rotluanglena chuan kum sang hnih sawmhnih leh paruk a rawn her chhuak a, Thuthar a kan hriat hmasak ber chu zpm mla in zpm lo chuan special siam special package an dawng dawn lo tih a sawi a ni. A hnu lawkah an hotupa in kan ti lo a rawn ti ve leh a, a mu leh mu leh mal pawh an nei lo a ti. John Rotluanglena chuan Congress in airport kan er chhuak a, mnf an rawn sawrkar a, kam ruala te nen sum siam nan an rawn hmang a, airport cute an rawn sawi a, tunah zpm pawhin sum siam nan bawk an rawn hmang a, a bul ram hralh chungchangah a ram neitu ten vai belchhe sawm sarih an chan laiin man tang eitu ten vai belchhe za sawm pasarih an lo ei ve a, a zahthlak hle a ni. Zpm sawrkar minister pakhat chuan chief minister nen chuan kan kut a fai a ti a, midang an kut a fai lo em ni tih Hi kan zawhna a ni a ti bawk a, hei hi pu Chhanjova thusawi kha rawn kuat nawn a. Congress Vice President hian Chief Minister chu in Indian Air Force hnena ram hra la, a tanga man tang ei ve ni a hriat thu sawiin hemi chungchangah Congress chuan CBI-ah FIR kan theh lut a, Chief Minister-in consent a pek nge ngei a ngai a, a pe lo a nih chuan dekhe ga kan ti a, kan en liam mai mai dawn lo a ni. Chiang taka kan hriat thawi dan in kan Chief Minister zawm tak hian a chan tur Vaibel thlesawm pali a ni a. Vaibel thlesawm a chang ta zawk a, rangkachak in min pe rawh u a ti e an ti a, chu chu kum thara kan thu hriat hi a ni a ti a. Mnf hi la sorkar ta se manah khan an hralh dawn, an hralh tawh dawn a lo ni zawk a, Calcutta a an hralh pawh kha pawi tih aia pawi pawi zawk a lo ni tawh, Calcutta a ram an hralh pawh kha pawi tih aia pawi zawk a lo ni tawh. Mnf leh zpm unaute hi zawlbuka e tang ve ve an ni chiang mai, Lengpui ram hralh chungchangah hian anmahni zawk zel hian kan sawi tur an sawi ah an rawn siam a ni a ti bawk a, hetiang hi kan sorkar kal dan a ni a, Mizoram mipui ten Congress hi sorkar leh turin min beisei khawi lai hmunah pawh Congress hi a lo tha ber a ni tawh a, an ti tawh a, min fak hreh pawhin tha lo ro ro a Congress an tha ber min ti a ti a, Pu John Rotluanglena hianin kha kha Zalen News-a kan hmuh a ni a, tichuan vawiin lamah te Calcutta ramhrual chung chang kha ka lo en a kema pawn Mizoram House ah twenty four Ashutosh Chowdhury Avenue ah Balingan kha MNF khanin e auction hmangin May sanghnih sawmhnih pathum khanin an lo hralh a. Tah chuan a leitu hi MS Excel Vincom Private Limited a ni a, an hralhna hi Vaibel chhe sawmthum leh pakua a ni a, he pawisa hi December sang hlinchawhnih pathum khanin Mizoram sawrkar account ah khan a rawn deposit hman a, hei hi mnf hun lai hral a ni, zpm ah khan sum a rawn lut a, tuna Lengpui ram hralh teng deuh tho khanin. Tichuan January sang hlinchawhnih leh pali ah zpm Chief Minister khanin cancellation tur kha a ti chhuak a, chu chu January nili sang hnih leh sawmhnih leh pali ah khan a ni a, amaherawh chu High Court ruling April sang ni sawmhnih pali ah chuan High Court chuanin struck down the cancellation tih ni a awm zia chuanin kha cancellation a kha cancel tur Mizoram sawrkar en a rawn tihna kha a pawm lo a lo do dan a ni tih te pawh an sawi ta ila chuti ah chuanin arbitrary and unreasonable a ti a chan chu dan mumal nei lo midang rawn lova emaw a mumal lo taka thil rawn tihna leh Awm zia nei lo, a thlak taka rawn tihna ah khan a ngai a chhan chu Ministry a inthlak avanga Ministry kal tawh tena hman lo lakna an lo tih tawh kha pawnga taka rawn tih danglam ngawt thei a ni lo tih chungchang kha a cancellation a rawn siamna chhan a ni a. Tichuan kha ram hralh kha Kolkata Mizoram House a Bellingan a hralh kha an hmanna tura MNF sawrkarin an sawi chu Salt Lake a Mizoram House sak nan tih kha a ni a, engpawh chu ni se tilai kha Pu John Ru Tlung Liana khanin Calcutta ramhral chungchang rawn sawi vang khanin ka rawn belh tel a ni ta sela. Tichuan bank varna pawh hianin tuna kan sawi ang tho khanin thuchhuah an lo nei ve a. Tah chuan ani hi chuan darkar khat a liam tawh a, airport bul ramhralah Cheng vai bese sawm chang ve ah CM puh ti ni a. Mizoram Pradesh Congress Committee chuan vawiin ni sawm pathum thla ni sang ni sawmhnih paruk chhung khan an office ah chhung inkhawm an hmang a. Thusawi chu thusawitu MPCC Vice President John Rotluanglena chuan chiang taka a hriat thawi dan in Airport bul ram hral ah Chief Minister in cheng vai belse sawm a chang niin a sawi. John Rotluanglena chuan Congress in Airport an er chhuak tih sawiin MNF an rawn sawr kar a, Kamruala te nen sum siam nan an rawn hmang a, Airport Cute an rawn sawi an rawn sawi. Tunah zpm pawhin sum siam nan bawk an rawn hmang a, a bul ram hralh chungchangah a ram neitu ten vaibel chhe sawm sarih an chan laiin manṭang eitu ten vaibel chhe za sawm pasarih an lo ei ve a, a zahthlak hle a ni. Zpm sawrkar minister pakhat chuan cm nen chuan kan kut a fai a ti a, midang an kut a fai lo em ni tih hi kan zawhna a ni, a ti. Ram hralh chungchangah Congress chuan CBI FIR an thehlut tih sawiin MPCC Vice President chuan CM hian consent a pe nge a pek nge ngei a ngai a, pe lo a nih chuan dekhe ga kan ti a, kan en liam mai mai dawn lo a ni, Chiang taka kan hriatthawi danin kan siam zawm tak hian a chan tur vaibelchhe sawm pali a ni a, vaibelchhe sawm a chang ta zawk a, rangka chakin min pe rawh u a ti e an ti, tiin hei hi kum thara an thu hriat a nih thu a sawi. MPCC Vice President chuan mnf la sorkar ta se hmanah khan an hralh tawh dawn a lo ni zawk tih sawiin Calcutta-a ram an hralh pawh kha pawi a Pawi tih aia pawi zawk a lo ni tawh. Kan mnf leh Zepim unaute hi zawlbu kha etang ve ve an ni chiang mai. Lengpui ramhralh chungchangah hian anmahni zawk zel hian kan sawi tur an kan sawi tur an rawn siam a ni. Hetiang hi kan sorkar kal dan a ni a, Mizoram mipuiten Congress hi sorkar leh turin min beisei a ni tih kha Bengvarna pawnah a rawn chhu a ni. tun tum atan chuan kan video khati zawng kha a ni anga amai rawh chu a tawpah hianin pu lalduama thusawi february ni sawmhnih pakhat sanghnih leh sawmhnih leh panga assembly house a hemi ram hralh ram lei chungchang bawr vel an hmanlakna chungchang bawr vela a video kha kan rawn dah tel dawn ni. tun atan chuan ka ti zawng kha ni phawt rawh se, hun hman nuam vek u le.
Amaherawh chu a ram khaw kan sawi tel. Chianah khan kan Working Committee Chairman khan a rawn sawi nual a, Sanghnih leh Sawm pahniha hian Congress sorkar khan a khar sawm thum pahnih hi blast pen atan a lo pe a ni. Chu chu Sanghnih leh Sawmpakhua mnf sawrkarin a cancel leh tawh tih kha sawi a awm a, sawi a awm avang hian a finfiahna kan zawnga kan la hmu thei rih lo tunah chuan sawrkar hian a cancelna kan la hmu lova kan han dap zel ang a, an lo la cancel lo nih pawhin kan cancel ang kan sawrkar hian. Tin, Sihphir ah a khar nga mimal ram khut ah Lengpui ah a khar sa leh sawmthum leh pariat a vai in Vaibel sa zahnih leh sawmli leh pariat man hei hi mnf sorkar khan a lo tihpui bawk a. a khar za sawmli leh pali a nih chu No Objection Certificate a lo pe a ni. Chu chu tunhnaia hian kan han hre chhuak a, Lengpui khawpui khuan hria se an thin a ur ngawtin ka ring. Lehlamah airport a awm tawh a, A lehlamah Air Force ina a han kar che tur kha an duh hi ka ring lo reng reng a. A man te hi a tam khawp a, mimal ram Vaibel Seza Nihsamli leh pariat chu a va hlawk dawn e aw, a hlawk pui te an awm ange maw tih te kha rilruah chuan in a awm a ni.
Pu Speaker, point of clarification. Vawiinah inlei a awm tawh em? Sihphir te pawh tunah an indawr mek an ti tunah hian lei tawh anga han chhuah hi thu dik tawk lo
mipui te hnenah an va hlawk dawn em han tih vel kha chu a dik lo a ni. Thu dik hi i sawi ang u he house ah hian. Speaker, Pu Speaker, ram a khalh zau sawmthum pariat a zau. Khua cancel ti kha Pu DBC a interview na khan YouTube ah khan a awm tlat a ni. Khalai kha kan lo ngaithla ngun ve a, tun thleng in order a awm lo a ni, cancellation order kha kan hmu lo a ti sia. Kei chu ka hmu lo.
Chairman khan a hmu tih na a mi le, khalai kha kan lo ngaithla ngun ve a nia interview hi.
Pu Speaker, khalai kha clarification atan. Indian Air Force airport hlan phalna kha kan selna kan la hmu lova, amaherawh chu Blaspen airport chhunga fighter thuh rukna tur hmun hnih a a lo pek kha chu mnf sawrkar khan August sang hnih leh sawm pakua a cancel. A that chu chu chu thil hi hriat sual a awm a, min ngaidam kan dil a. Blast pen bik chu kan sel a nia, a dang kha chu a cancel nak kan la hmu lo va, chu chu kan lo dap zel ang ka tih kha a ni. Tichuan, eng lek haw le a khar za sawmthum pariat a zau, Vaibel se za hnihsawmli leh pariat chu turam pawh ni se a hlawk ang tih hi chu a rin thei a ni. Chutah chuan sorkar a tel lo thei lo a, sorkarin no objection certificate a pe a ni, Sanghnih Sampakua, mnf sorkarin.
Eng atan ngen hmang dawn lah ka hre lo a. House Speaker, Point of clarification khawngaihin sorkarin e karza sawmli pariat pek tur khawlai khuana nei reng reng a maw ni aw? Mimalram.
Mimal ram a nia, a neitu ming te pawh kan hre vek a, hei document a awm vek a, chu chu sawrkar te nena tih tlan a nih avangin sawrkar khan no objection certificate a lo pe a, sang hnisawm pakua pek kha lo kal zelin sang hnisawm hnih pali ah zpm a sawrkar tawh hnuah pawh Aizawl DC office hian a lo la buaipui zui zel a ni. Chu chu tunhnaiah kan hresuak a, tunhnaiah kan hresuak ta a, e khai hei hi a tha hauh lo mai kan tia captain abeyance turin kan dah a ni, kan ti tawp rih a ni. Kha te kha information mai a ni a, tin a area khu. Congress sorkarin a eriak kho sangkhat zakua sawmkua pariata a lo pek a nia, Biga sanghnih zathum sawmli leh panga a ni. Sanghnih pahniha mnf a lo sorkar khan a han teh that tir a, Biga sawmin a lo zim ta a. Sanghnih parua mnf sorkar bawkin a teh that tir leh a, Biga zasarih sawmsarih pangain a lo zim leh zual ta a. Tichuan, a tira Congress hun lai a mi ai khan MNF sorkar ina Sanghnih paruk-a a teh that tir hian Big-a zasarih samriat paruk ngawtin a lo zim ta ni. Congress ram peksa kha MNF sorkarin a tizim ta tihna ania, amarawh chu in la tangtlang thlak ang reng khawp mai tho a. VC ah ten thangtlang hei mar zarh dawn tih te pawh awm a nia deuh an a tichuan zpm in ka han teh that tir ve a keinin biga za sawmruk leh panga in kan zauh a ni leh tan a. Tiang chuanin theitawpin ṭan kan la a, a chhungah pass nei te paw'n awm a, amarawh chu a tir a, airport ram tur a ni a, hei hi chu a nih nih kan ni mai nga, a khin leh kan inkhing anga theitawp kan chuang kan ti a, tunah khuan kan dip market fel vek tawh a fencing kan ti dawn ṭan a ni. Tichuan Pu Speaker, kan vawiina kan thusawi nan kha hriatthiam har ka ti a, a ṭhenin, Airport hi Mizoram sawrkar kutah awm zel rawh se ti zawngin kan sawi a. A thenin AA-i hnenah hlan ni rawh se, dawr tha leh rawh u kan inti bawk a. I veilamah mite kha an tan dan a inang lo nual mai a, a eng zawk ber kha nge ni ta pawh ka hrethiam chiah lo va. Tunah hian CISF hi Zahnih leh sawm pali rawn dah an tum a, kan tang tang tang a kan tang zo lo a ni ber a, mahni Home Secretary lo kal ah khan kan han sawi dun a, engpawh ni se tunah khuan mi za Police za awmna chin chiah kan nei a, za hi rawn tir phawt mai ulangin Tichuan, a bak hi chu kan lo inpeih ve deuh hunah an awmna tur te kan han sa ve anga ti khan kan inpeih deuh hunah a intah tawlhin in rawn tir dawn nia, kan intia kan inngen a, tin sum te pawh a ngai dawn a kan ti a, tin an hlawh kha engtinge kan ti ang tia nia. Kum khat a hlawh tur kha Vaibel chawsam nih pahnih chuang a ni a. Tichuan, kut atanga a fee kan hmuh khaw kum khatah Vaibel chahnih chauh a ni bawk sia. A daih lo nasa em em mai dawna chungte pawh chu min ngaihtuahpui kan ngai ang te kan ti a. Khatah ringawt mai pawh khan tichuan kan han buai mai ta zel chu a ni a. Tin tunah khuan kan licence hi kum khat danah te min pe a, tunah chuanin hun tlem te chauh kan nei tawh a. Tuna thirty six PCN khu repair tha turin min ti a, a PCN te han tisang tur chuan thlawhna cancel a ngai a. Helai thlawna runway front te chu nei la, he hei chu i khar ang, hemi ah hian lo tum rih rawh se tih theih a kha kan nei bawk si lo va. Chuvang chuan a PCN ti ti sang tur khawp a siam tur chuan thlawna service tih tawh pangngai a ni. Tikhuan zanah te, zing lamah te an tum loh lai chuin thei tawp chhuahin tunaiin vaibel chasawm riatin, Recarpeting kan bei mek ve a ni a, chu chu recarpeting chauh a ni. A tak taka PCN sawm sarih bawr vel tur a siam tur chuan a ngai tam em em a, hun pawh a duh rei a. Khak hei siam ang pawh ti ila kan siam dawn ni chuan rei fe thlawhna service kan tihtawp a ngai hrim hrim dawn kha kha kan dinhmun a ni. Tichuan, heng tuna a terminal building china a operation ah ringawt khaw chuan in hlep te pawh kan hlep ve tawh. Ama erawh chu cargo service te kan la mamawh a, building kan la mamawh a, parallel runway te kan la mamawh a, tin PCN tih san te ngai a, instrumental landing system tha te kan awt a, ATC tha te kan lut a, a building te pawh kan tha lai ten mi airport an en a, an rual awp a. Khaw ti ringawt reng a dah khuh awm thu khuh awm lova, tih changkan ve deuh leh tih mawi ve deuh te kan duh a, water supply scheme lian a ngai a, electric chutiangin a lo ni vek a, khang a capital investment zawng zawng nen kha chuan kan hlauh ang, hlauh kha kan inhuam, Kan hloh tur pawh a ni. Sorkar chuan a hloh tur a ni. Amaherawh chu kha chauh kha kan sum hmanna tur ni lo va. Sorkar chuan hmuh sum hmanna tur tam tak a lo nei si a. Chuvang chuan kan tha lai te rual awt ngawih ngawih a awm te a duh khawp tur hian keimahni sum hi chuanin, A har dawn em mai a, a chho kal deuh hlek a ni kan ti a ni ber mai a, chu chu sorkar hmasa te pawhin an ngaihdan tho a ni a, khami avanga kawng dang lo dap kha kan ni, kan ni tlang vek a ni hei chu inhriat thiam tlan a tha ka ti a. Tichuanin Chepa leh Vahrit lai kha kan sawi vawng deuh a, Chepa leh Vahrit hi Mizo thufing a nia, a chhe zawk leh tha zawk sawina a ni mai a, a inthat hleih em a ni. Kan dawr pahnih te hi double a ai chuan a ram hi kan nei hlin ang an ti a ni. A thlawn in an ti a ni. Indian Air Force chuan a lehlam zawng hi kan lo leng e lease in an ti a ni. An leng a a man kan tel ang a, a ownership a neitu chu kan la ni reng dawn, lease in a nih kan pek dawn a ni. Hralh inti vak vak tur a ni lo kha kha. A ram leitu chu kal la ni reng dawn. Bengal Eastern Frontier Regulation eighteen seventy three hnuaiah he ni nei chu kan la nei reng a, three seventy one G hnuaiah kan la nei reng bawk a ni. Chuvang chuan lease erawh chuan kan pek a ngai. Assam Rifle te pawh lease in kan pe a, Industrialist te pawh lease in kan pe a, khatiang khan a nia. A neitu chu kan la ni reng dawn a mar chu. A thlawn ringawt a pek ai chuan a man dawn kha kan duh ve ni. Tichuan ram kan mamawh belh chuan a khuisison min tihpui ula keimahnin a man kan pe ang an ti leh a, chu pawh chu list vek tur kha a ni ta ni. Chutih laiin double ai chuan a thlawn vekin min pe ula a neitu kan ni ang an ti a ni, a ownership an insist a ni. Engtinge nan tribal in tribal rama ownership hi an rawn insist ngam zawk ni? Kan pe thei lo reng reng kha chu political suicide a ni ringawt. Country seventy one zi zawng zawng a zahawm lutuk tih ngaihna a awm lo reng reng a ni. Kha kha kan pawm thei loh chu a ni a. Tin, chu lo vah chuanin em a hlawkna zawng zawng kan tel vek ang an ti a ni. Chuan khan mah mi ser an tum lo. A lawmna zawng zawng kan nei chungin water min supply ang a, electric min supply ang a, security pawh min tum sak ang an la ti ta tlat a ni, kan la tum tur kha a ni. Tiang chuanin khatiang neuh neuh kha a detail chuan luh chilh lo mai la, he lama Indian Air Force ve thung chuan a ram chu kha ka sawi zo tawh a, anni chuan parallel runway te pawh siam kan duh a, kan sumin kan siam ang. Tichuan tuna awm sa pawh hi kan upgrade ang, kan sum vekin chuan instrumental landing system te leh khatiang zawng zawng kha keimahni'n kan kan tum vek ang a, airport runway chin piah lamah hian eh kan inhung dawn a, chutah chuan security pawh keimahni kan intum dawn a, hemi airport pangngai chin hi nangni'n inchang ang a, chutah chuan a security pawh intum ang a, a hlawkna zawng zawng pawh in ei ang min ti thung ta a. Tichuan. Chutiang chuan lo ti dawn ta ang chhin ila, i kan indawr mek a ni mai, indawr chuan khang zawng zawng kha chhawp chhuah a ngai a, khata khanin lo puitling ta ang sengin lo inṭawm ta i langin mipui hian Air Force hmel hi an hmu dawn chuang lo reng reng. A terminal building leh engkim khuh a ngaiin la awm vek dawn i ni, a piah lamah a ni an awm dawn ni. Khalai kha ka han sawi chian duh chu a nia, chuvang chuanin a inthlau em mai a, duhthlan dawn ralah chuanin i thlan awm hlei tak a ni tih kha kan sawina a ni mai a ni. Tin, eh. Khatiang ani avang khan Cabinet-a vawi khat report an rawn theh luh khan a hetiang nih chuan Double ai hi chu dawr zui tawh lo mai rawh se kan ti a. A chhan chu an Chairman te engkim mai tikhan kan lehkha pawh an chhang duh tawh si lo a, kan phone an la tawh bawk si lo a, An phur lo niin kan hria chhan chu India rama airport enkawl mek an ngah a, an hloh mek reng a. Engtinge kan airport enkawl mek hi kan deh ral thei ang tih hi an ngaihtuah ber a nia, tunah hian airport sawmhnih panga an deng ral tawnin min ang kut a. Gauhati te pawh Adani hnenah an pe daih tawh a ni. Chu chu an tum a ni ang tih kan rinna chu an thuthlung pakhatah khan, Double AI-in kan lo lak chuan midang tu pawh hnenah kan lo hlan chhawn dawnin Mizoram sorkar remtihna kan la lovang tih kha an telh tlat a ni. Chu hralh chhawn len tum tih kha lang reng an enkawl sa pawh ti hian an dispose zel a, hralh zel an la tum a, khatiang kha an ti a nia. Marawhchu sorkar intul a tihnaah chuan sorkar corporate body a ni a, a hloh pawhin a ti tur a nia. Chutianga hloh a ran pawh tam tak a nei mek reng a ni. Kha kha a nih avangin Cabinet khan a heti a ni chuan an ni hi dawr zui tawh loh ula, Air Force te hi lo dawr zui zel ula tichuan in in dawr theihna ang ang chu a draft in rawn theh lut leh dawn nia kan tia an la rawn theh lut lova kan la ngaihtuah a lo hrim hrim a, chumi a lo luh hunah chuan Cabinet in tha tih chuan a pawm thei a, a tih loh chuan a pawm lo thei a, chumi chumi level ah chuan chumi stage ah chuan tunah hian kan la awm hrih a. He kan resolution in a hlan an tum, hral an tum tih ram kha kan la dai pha lo hrim hrim a ni. Tin, heng zawng zawng hi terms of reference chhung a mi vek kha a ni a, terms of reference vawhchhiatna a awm lo a ni. Tin, nichinah khan heng Mizoram Airport naupang te hian Airport upa tak tak te kan leh pel vek tawh, a silchar te pawh han tih kha a awm a, heng hi thil kan hre chiang lo deuh niin ka hria a. Silchar hi in hman tawm ve tho a ni a, Indian Air Force-te nen Assam ram chhunga second busiest airport a nia tunah hianin North East-ah hian second busiest airport palina a nia, India ramah hian sawmthum leh parukna a ni phak a ni, airports za thum sawmthum bawr velah hian Chuti khawp chuan thil chan te chu an ni tawh a, an ni um pha tur chuan kum rei fe kan la mamawh ang e tiang chu a ni. Chuvang chuan kan thudawnna te hi e tlemin bel chiang thin ila a tha in ka ring a. Tin, e Parel Runway tihna tur tih vel e sorkar hmasaina ruahmanna a tih kha Pu Speaker, Hei hi a nia, Pe Doctor Renu Sharma kan Chief Secretary Hlui Khanin August ni sawm paruk sangni leh sawmhnih leh pathum khan a lo zuk theh thla ve a. Tah hian Airport lam hawi awm chhun chu pakhatna Modernization of Lengpui Airport crore zanga chiah hi a ni. Hei bak hi engmah a awm lo. Chu pawh chu eh enge a ni a kawng awm chhun tur chu donor a E, Donor atanga PM Divine emaw bak kha chu source dang awm theihna tur a awm lova, hei kan sawi fo va, e, hengah ten parallel runway hi a tel lo reng reng a, sawi a awm lo reng reng a, upgradation pawh a awm lo a hei, modernization a inti a, hei zawk hi nia, hei pawh hi house property-ah kan hlan leng e, ka khania. Tichuanin tin leh khat hawn te kha nia a then kha in sawi kha ka dawn awm ka hre lo a, a then kha chu ka zawng ngei mai a, an leh khat hawn te hi min lo dawn khalh thin deuh ngei a ni. Tin, znp hun hlai khan tih kha a awm a, khang kan sawi zel kha chuanin independent la sual leh te ngai anga tuna kan sual tawh lo khang kha chu hun a danglam tawh a ni tih kha hrei langin. Tin, a tawp bera Pu Speaker kan sawi duh chu thubelh chian dawl lovin Mizoram mipui a tichiai em em a ni tunah hian. Ehh. Veteran ho, Air Force Veteran ho, Zoram Kalsiam Zoneta an interview na kha i thlir theuh teng u. Zoram mipui pawhin kha kha lo thlir teh se. Tah khanin thil a chiang kuang khawp mai. E, khang kha pension thak thak a, a taka hria te technical mi an nia. Keini chu kan ni ve lo va. Khang ho nen atang kan thu hriat kan sawi chhawng a, Kan thudawnna source a in an lo chuan kan in hnial ta mai mai nih hian a lang a, an ni ho ina khang officer pali tena eh an hriat dan an sawi kha chu a pawmawm khawp in ka hria a, eh hengah hian air ba air force laka air force nen kan lan chuan air air ambulance a tih theih lovang kan tia. Hotu pakhat chuan Air Force kut a awm chuan Air Ambulance ti tur chuan Shillong ah dil phawt a ngai ang a, phut a Delhi an centre ah chuti khatia sawi kawi nuaih mai. Mahse he mite hi chuanin na kar hnih chungin a tih fel thei, COO in a ti fel vek, Ku in a ti fel vek thei, kan ti fel fo an ti mai a, a lo hlauhawm lem lo. Tin, nan schedule flight reng reng heta Air Force points thlawhna neia Indian Airline kha a ngah ber tur a ni ta a, tichuan airport neitu kan awm ta khang zawng zawng chunga thuneitu chu kan hria a, DGCA a ni ta a. Kha khan air timing zawng zawng chu a ruahman vek ta a, helaia Air Force an nih avanga a lo tihbuai khan Aizawl atanga Calcutta a thlawk chhuak tur kha dar kar khatin Delhi seng kha kha Delhi a thlawk leh tur nia Bombay a thlawk leh tur nia a chain a tibuai vek khatiang a tihbuai thei nilo DGCA ina a lo ruahman tawh ang hi a kal dan a nia chupawh chu airline te nena inbiak remna advance a siam vek a ni. Hetiang a Air Force ina an tih danglam hi kan la hre miah lo an ti bawk a nih kha. Chu chu a nia. Chuvang chuan khatiang ni lo emergency turah kha chuan.
Khawngaihin hne tuna ka House Leader sawiah kha a dikna chen a awm ang a. Amah chu Working Committee Chairman, Working Committee on Lengpui Airport Chairman Hova Tuna Wing Commander a han sawi a kha an zu kal ngei a Pu Saidenga te nen. E a Indian Air Force kuta hlan a that zia, hospital te, sikul te an din zel dan te zu campaign a kal kha a ni a. Hei hi a ni hi Wing Commander pawh ni sela khalma experience a nei lova. Pu Speaker khawngei takin. Ahh englo a ni.
I Helicopter Pilot a nia chuvang chuan in khalama kha a ni lo e tih a kan sawi dawn a ni. Committee hianin a Stakeholder te. Kawmna hun kan hmang a, campaign a kal a ni lo va, zawhna leh chhanna hun kan zu hmang zawk a ni. Chutiang bukin NGOCC te nen pawh inkawm hona hmunin kan kal lo, kan campaign lo. An lak chuan hospital leh sikul tha an din ang tih zawng zawng a kha mipuiin hian a intiam a ni lo a mi kha kha campaign ni lo em ni? Speaker, Ngawi rawh u, kha kha chu an dawr a, double ai an dawr a, airforce pawh an dawr a, an dawrna a an indawr dan te chu a chairman te chuanin an sawi tur a ni. Chu chu kan hnena pawh rawn theh luh tur a ni. Khang zingah khan Air Force chuanin Hospital tha tak kan din ang a, sikul tha tak kan din ang a, chu chu mipui tan a tangkai khawp ang an tia. Chu chu kan Veteran ho pawh hian an sawi leh tho a ni. An awm tawhna zawng zawngah Civil miin an Hospital leh an sikul an chhawr zia an sawi a ni. Khang kha an sawi chhawng ve ni mai a thil an hmuh dan kha. Tin, helaia a lo tum thei lovin Tripura a tum a ngai a chuti kha tin te air airline reng reng hian an tumna tura an tum thei lova an tum lehna tur alternative hi an ruah hman sa vek kha kha airforce leh lam lo a ni lo. Khawngaiin kan han thar lawk ang. A beng chheng te a ni leh a, Z-Fighter hi a thlawh chhuah dawn chhova second hnih khat chiah a beng chheng. A bak chu thui deuha ti khan a kal daih mai ni. Khang zawng zawng kha kan hrawm khawm ta a, tin a. Min bawm hmasa ang chuti kha ti tih te pawh expert hovin an han sawi kha chuan Lengpui airport bawm a tul meuh hi chuan India ram chu a chhe vek hman tawh ang an ti a ni. Chuti khawp a straight a zik lo a ni kan Lengpui airport hi. Tin khatiang hmun tura khan khan rawn siam dawn se langin Air Force hmunpui a siam tur chuan a hmun hian a daih lo hrim hrim engtikah mah hi chu thei lovang an ti tawp. Chung te pawh chu kan insawi thaih lutuk deuh hlek a. Tin, eh, hemi, eh, joint user airport reng reng a inṭawm an hman reng rengah hian a tlangpui thuin za a sawmriat hi civil in an hmang ṭangkai a, za sawmhnih vel te chauh hi, eh, air force hman chu a ni, an ti a. Militer, Military Exercise an ti anga chuti kha ti an ti. Military Exercise reng reng hi Mizoramah hian tihna tur space a awm lo an ti a nih kha. Hla takah thawm bengchheng hriat phak loh a si lai kah theihna ah Military Exercise chu an ti thin. Chu chuan ni tin a ka min dang ang kan hlut theih lo ang ti. An ni chu compound hranin a inhung daih dawn. Chuta lut tur chu sikul naupang te khatiang ID nei sa kha kha ni dawn, civil nen kan inawm pawlh dawn lo tih kha e khang te te kha mipui hi kan intih thaih nasa em mai a, a hriat ten an sawi kha i awih tlang teng u, kan source of information pawh hi i fimkhur tlang teh u kan ti mai a ni. A tawpah chuan kan sawi duh chu option pathum, duhthlan tur pathum, tunah hian Pu Deputy Speaker kan nei pakhatna chuan, Sum nei ila, tu hnenah mah hlan lo ila, Mizoram sorkar hian enkawl zui zel ila tih hi kan duhthusam number one a ni. Chumi atan chuan kan NGO Coordination Committee te nen thutlukna kan siam tlang a, kan inkawmna ah sixteen Finance Commission a lo kal dawn a. Chu sixteen Finance Commission-a chu an hmu ve dawn a ni, kan NGO te hianin ta chuan thei tawpin lo nawr rawh u kan ti a, tin helai official te nena inhmuhna engkim a zawh tawh vek hnuah heta a mimalin minute sawm panga kan inkawm fal dawn a ni keipawh chutah pawh chuan ka telh tura a ni ta a ni. Hei hi eh ni chin a double ai in lo dawr in lo beidawng tawh pawh ni se tinung leh rawh u tia kan opposition leader in min han ngen na kha a zahawm a kan tinung leh hreh miah lo kan in open a ni mahnia home secretary a lo kal pawh in kan sawi leh a ah an stand te kha change ve sila higher level a kan sawi a. A, an terms and conditions an tidanglam thei dawn nih chuan kan inhawng tih kha Home Secretary ka hrilh a ni. Tichuanin hei theih tawpin han nawr phawt mai la, party te pawhin kan hmu dawn tho va, nawr ho i langin e, ama erawh chu crore sangkhat vel hi kan mamawh a ni, upgradation ah leh hemi alternate, parallel runway atan. Sang khat hi chu kan mamawh ngei ngei a, mahse kha kha vawi khata inpek vek a ngai lo. Ih, kum khat chunga an hman zawh thei chin tawk kha a awm dawn a, kha kha min hman ti teh chuan a kum leh a chuti ang tih khan a kal chho dawn a, vawi khata intlak vek tur lam a ni lo a India sorkar tan pawh. Hei hi kan first option a nia, hemi kan hmuh ngat chuan Khang a basic infrastructure a kha kan neih chuan a bak chu maintenance a ni tawh a, kan zo ve lutuk, kan hlek ve tawh khatah kha chuan a capital investment kha kan lung ngaih vang mai mai a ni. Chu chu tuna kan hma bak a ni. Pahnihna chuan AAI dawr that leh kha ka sawi ang khan kan la inhawng, chu chu kan han dawr tha leh anga higher level ah pawh Tiang chuan an lo an thu te an lo sawhsawn thei nih chuan a tha a ni mai a, amaherawh chu kan hma lama sawrkar pahnih lo awm tawh pawh an beidawn tawhna kha a ni a, keini pawh hei kan han beidawng chu ni ta der a, ih leh India rama an dinhmun kan en in airport an enkawl zo tawh lova an bek ral zel a kha kha a nih mek lai hian kan lam hi tiang lam hi an hawi tawh lo em mai a, kan han huphurh a ni mai a, amaherawh chu Theih tawk kan chhuah leh ang hetah pawh hian a pathumna khang a pahnih kha kan thang pahnih kha a pe ṭhelh chuan a tawp a pathumna chu Indian Air Force tho tho kha a ni. Kan indawn leh ang a, amaherawh chu Cabinet in an condition a pawm thei em, pawm thei lo em? Mizo mipuite tan a ṭha lo tur chu kan pawm miah dawn lo. Kan tan a ṭha tur erawh chu huaisen takin kan pawm ngam ang. Chu chu kan kal dan tur a ni. Tute emaw sawisel avang ringawt leh thil tha kan tih pawh min sawisel duh tuten an sawisel rik ngawt avang hian thil tha kan tih loh ngam phah dawn miah lo. Kan ram tan a tha tur chu kan ti anga mar chu kan ram tan a tha lo a nih chuan kan ti hauh lo vang. Chu chu Mizo mipuite ka tiam duh a. A tawp berah chuan a wording hi kan resolution hi. Awarding hi a dik lo hrim hrim a, eh, hlan an tum hi, hralh an tum hi ti a nia. Hlan tum a awm lo a, hralh tum a awm bawk hri si lo va. Chuvang chuan heng te hi chu, eh, lo pawm lo awm tak zawk khi a nia. Eh, hetiang a awm miau lo avang hian, A resolution neitu hi withdraw turin kan request theih ang. Thil awm lo bu vak kha a tulna awm lo chuvang chuanin withdraw mai sela kan fel tlang a ni ang a, ka lawm e.